Se nkomplu għaddejjin b'aktar informazzjoni waqt il-programm Kalamita tal-lum l-Erbgħa. Bosta mistiedna li aħna naturalment dejjem nirringrazzjawhom talli jiġu magħna hawnhekk fl-istudios. Ħdejja għandi lil Ray, Ray insellimlek. Lilek ukoll, warafsinhar tajjeb lil kulħadd. Lilek, eżatt. Meta niġi f'Dassufan, Gvern, nħossni rilassat hekk. U aħna nieħdu gost ukoll bil-preżenza tiegħek għaliex inti tgħallimna kemm huwa importanti llum online. Imma kultant ngħid, Ray, tajt qegħdin nimbumbardjawhom wisq anke lit-tfal li kollox iridu nagħmlu online jew issa mingħajr l-online ma nistgħux nimxu jew jekk jieqaf il-kompjuter se tieqaf id-dinja, tajt qegħdin nesaġeraw?

Bil-musmar ta' ċaċċis, ta' musmar ta' l-onfol ta' u daqsxejn aniżejt, iva, u vera tajba, tajba, tinżel tajba. Mela Isma' għandek il-qarmi ċawta wkoll. Iktar, iktar ħa nirrilassa hawnhekk. Mela, mela. le, issa, issa bħallah ħallik. U meta jiġu għandek it-tfal fred hawn l-għonż, ma jużawx la xejn il, bħalissa x'qegħdin jagħmlu pereżempju? Iva, bil-ħaqq qed tfakkarni, ħammur, ħammur, għax hemm iż-żgħir tal-ġirien għandi, dejjem, dejjem għandi ta', Irid imur jita' jagħmel il-lessons ta' tat-teams, qal tal-futbol, ħa mmur, ħa mmur nagħżma. Mhux tal-futbol tat-team, spjegalha daqsxejn. Tat-teams, dawn tal-Juventus u. Le, m'għandu x'jaqsam.
Qal li tat-teams, jiena għad ftakart tal-futbol. Imma dak mhux tal-futbol int. Mela ta' xiex?
Dan, da programm, qed jużah l-iskejjel bħalissa, u qed nispjega fuqu jiena. Da jkollhom, l-ons. Poġġihom ħa tisma'. Jaraw il-klass, ikunu.
mat-teacher tagħhom fuq il-kompjuter. Jiġifieri inti qiegħed fuq il-kompjuter id-dar, biex nispjegaw b'mod ħafif ħalli kulħadd jifhimna, qiegħed fuq il-kompjuter tad-dar u qed tara lit-teacher tiegħek jispjegalek u jgħallmek, jiġifieri permezz tal-kumandi, m'għandekx għalfejn tkun fi klassi fiżika. Aħjar ħabba l-gowin. Imma huwa tajjeb ħabba l-Covid, vera, kif qed tgħid int, għax iċ-ċirkostanzi ġabuna hekk u ngħaqad ma' spunt li qalet Veronique qabel qabel qabel ma ma dħalt inti. Fuq l-importanza illi llum il-ġurnata kollox ibbażat fuq il-kompjuter. Fil-fatt għadna kif tkellimna anke ma' sinjur minn Identity Malta, is-Sur Sladin li qalilna li issa anke ċ-ċertifikati tal-mewt u ċ-ċertifikati ta' twelid tista' tagħmilhom anke online u ma tibqax tiġri. Għax hekk dawn is-servizzi governattivi tajjeb illi tużawhom. Għax hekk tiffrankaw ħafna ġiri, ħafna queues u ħafna. Importanti li nissimplifikaw il-ħajja. Imma t-tfal tagħna Hawnhekk irridu neħdu spunt ħalli dil-ħaġa nifhmuha. It-tfal tagħna li jmorru l-iskola huwa fondamentali. Iva.
Għaliex? Għax qed jidħaltu fl-iskola, qed jilagħbu, qed jagħmlu attività fiżika, eh? Mhux qamu d-dar, minn fuq is-sodda marru fuq id-desk, fuq quddiem il-kompjuter u ħa jaraw lit-teacher tgħallimhom. Għax ħafna drabi anki l-element dixxiplinarju fis-sistema edukattiva jrid ikollok it-teacher fil-klassi ħalli lit-tfal jiddixxiplinhom. Qed tifhem? Filwaqt li meta jkunu d-dar, it-tfal, u speċjalment ikollhom il-ġenituri, jistrekkjaw xi ftit. Allura importanti ħafna li kemm jista' jkun malajr u kemm jista' jkun importanti, illum bdiet l-iskola wkoll, li t-tfal imorru l-iskola. Ret, It-tagħlim edukattiv u akkademiku postu huwa mill-iskola, mhux minn fuq il-kompjuter. Eżatt. U anke t-teacher ta' finalment l-għalliema jħossu illi meta jkollhom il-klassi quddiemhom jkollhom l-istudenti, vera bil-Covid irridu nagħmlu s-sagrifiċċji, irridu nieħdu l-miżuri neċessarji biex kemm jista' jkun lit-tfal u anke t-teachers ikunu dejjem safe u jkunu dejjem importanti.
Importanti ħafna li l-miżuri jittieħdu kif suppost, imma kif qed tgħid inti post l-edukaturi u post it-tfal ġol-iskola. Ġol-iskola. Veru.
Mela, il-Microsoft Teams, issa it-Teams, meta ngħidu Teams, illi Lonza qed tgħidilna li huma timijiet tal-futbol mihom xejn minn dawn. Dan it-Teams huwa programm illi tniżżlu fuq il-kompjuter biex permezz tiegħu tingħaqad ma' timijiet oħrajn, timijiet ta' nies, gruppi ta' nies, illi wara kollox dawn il-gruppi jaf ikunu l-istess grupp ta' studenti li qegħdin fil-klassi tiegħek. Jiġifieri inti llum il-ġurnata jekk int qed tattendi kors universitarju jew kors l-MCAST jew kors l-ITS u saħansitra anki tagħlim ġewwa l-iskejjel primarji u sekondarji, wieħed jista' isegwi dan it-tagħlim flok minn klassi vera, reali, ġol-iskola, Tista' ssegwiha minn klassi virtwali, ġifieri toqgħod minn wara l-kompjuter u qed tisma' t-teacher tiegħek stess bħalma konna qed nagħmlu l-Skype qabel, bħalma nużaw il-Messenger. Fil-programmi preċedenti s-sena li għaddiet tkellimna ħafna kif nagħmlu Skype u WhatsApp u Messenger u nara 'l dak li jkun. Qed tifhem? Illum il-ġurnata qed naraw 'l dak li jkun f'forma ta' klassi u hemmhekk qed norikom kif Tistgħu tniżżlu l-Microsoft Teams, dal-programm li tant huwa popolari fl-iskejjel li llum tridu bilfors. Niżżluh, hemmhekk għandek iċ-ċirku minn fejn tniżżlu, install, tista' tniżżlu fuq il-mobile, fuq it-tablet, fuq il-computer, tinstallah, tmur fuq is-slide li jmiss, meta tagħmel biex tinstallah, isaqsik jekk tix tniżżlu fuq il-mobile jew tniżżlu fuq l-iPhone tiegħek jew l-Android phone tiegħek jew fuq it-tablet jew fuq il-computer. tagħżel dak il-kriterju li trid inti u jibda jinstalla. Ovvjament din hija xi ħaġa li ħafna drabi nitlobkom tagħmluha bl-assistenza ta' persuna li forsi tifhem ftit għall-bidu. Imma ovvjament imbagħad tinstalla ħdan il-programm, l-iscreen li jmiss ovvjament ħa jtikom biex tagħmlu l-login credentials tagħkom, jiġifieri jkollok l-email address, l-onz, jiġifieri l-quddiem fil-ġimgħat li ġejjin nitkellmu dwaru, nsarrah lit-telespettaturi moħħhom illi dawn l-affarijiet ħa nagħmluhom. Kif inti tidħol fl-iscreen ta' qabel jekk jogħġbu d-direttur, tara l-klassijiet differenti, għandek il-klassi tal-biology, tal-Ingliż, eċċetera, inti ġenitur tirċievi t-timetable u t-timetable ħa tarah kif għandek fl-iscreen li jmiss. Għandek il-ġranet u l-ħinijiet Hemmhekk, qisu kalendarju elettroniku, kull ma trid tagħmel hekk issa ħa jsiru t-Tlieta, pereżempju, u fit-Tliet għandi l-lezzjoni tal-Biology, pereżempju, ngħafas fuqha, nidħol fil-klassi, insib lill-istudenti sħabi fil-klassi b'mod virtwali u ħa nsib lit-teacher li ovvjament ħa tgħallimni. Hekk taħdem il-ħaġa. L-importanti li jkollok computer bil-kamera jew laptop bil-kamera. ħalli ovvjament tkun tista' jkunu jistgħu jarawk, bil-microphone tkun tista' titkellem u tinstema' u l-speakers tibda tisma'. Allura importanti ħafna dat-tip ta' programmi jaħdmu b'dal-mod. Dan huwa tagħlim li ovvjament aħna dan il-proġett ta' din is-sena jismu IMI. IMI huwa proġett li aħna qed nagħtuh lill-pubbliku in ġenerali, 'il kull min jixtieq. Idħlu fil-Facebook page ta' Kalamita Għandkom link hemmhekk u għandkom saħansitra kors b'xejn permezz ta' video tutorial bil-Malti kemm fuq il-Microsoft Teams kif ukoll fuq programm simili ieħor li huwa popolari wkoll li huwa z-Zoom. Idħlu hemmhekk u għandkom kors online b'xejn għalikom il-ġenituri, in-nanniet li tkunu mat-tfal ħalli intom tiskopru aktar dan il-programmi x'inhuma. Hekk ikollkom xi diffikultà, tiddejqu xejn, taraw in-numru tat-telefon fejn tistgħu iċċemplu fuq kalamita, ċemplu hemmhekk jew ibgħatulna email u xi ħadd min-naħa tagħna jkun jista' jiggwidakom u jagħtikom il-pariri kollha neċċessarji. Tgħallimt xi ħaġa inti? Issa bdejt taqbad xi ħaġa.
Iva staqbadt. Veru ta' prosit.
Ma fhimtx kollox imma prosit. Tajjeb.
Aħna nirringrazzjaw minn qalbna lir-Re ta' din l-informazzjoni utli li qed itina. Kemm aħna n-nanniet, kemm ngħadu forsi daqsxejn green biex ngħidu hekk mal-kompjuter m'għandkomx taqtgħu qalbkom, għal aktar informazzjoni kif qalilkom Ray ċemplu l-kalamita u hemmhekk ukoll ikunu jistgħu jgħinukom u naturalment f'dawk id-diffikultajiet illi jkollkom intom kemm tgħidulhom u huma jiggwidawkom fejn tridu ċċemplu. Aħna se nkomplu għaddejjin ibqgħu magħna għal xi tbaqgħalna fadlilna.